Għandi memorji ta' meta kont żgħira, ġieli konna nqumu filgħodu kmieni, il-baħar kien ikun żejt u missieri kien jagħmlilna tlaqna lejn Kemmuna u ommi kont tara malajr tmur tixtri żewġ ħobżiet tal-Malti tidlikhom bil-kunserva u tlaqna lejn Ċirkewwa naqbdu d-dgħajsa għal Kemmuna. Ġurnata b'dive. Bejn Malta u Għawdex hawn mat-30 diving centre. li joffru courses mill-beginners sa dawk avvanzati. Id-diving tani perspettiva oħra ta' dawn il-gżejjer sbieħ tagħna. Hawn hu Jason Fabri, id-diving instructor tiegħi u diving buddy sa minn xi 20 sena ilu 'l hawn. Int għedek ma jgħix tiddajvja? Le, ma għadni ma jgħix niddajvja, sakemm it-tieni qalbi nkompli. Very good. Isma', il kemm minn tfittxija Malta d-diving? Ħafna, jiġu minn madwar id-dinja kollha, so mill-Amerika, mill-Ewropa, mill-Ażja, kulħadd ifittex il-Malta. Illum sa nagħmlu l-programm minn Kemuna u ovvjament Kemuna għalkemm hija famuża ħafna mad-day trippers biex imorru hemm ġurnata jowmu u snorkeling hija wkoll famuża mad-divers. Kemmuna qiegħda eżatt bejn Malta u Għawdex u tasal għaliha bil-baħar sakemm ma tħobbx tara mill-ajru fuq xi titjira lokali. Aħna llum tlaqna minn Manuel Island u se nieħdu madwar 20 minuta biex naslu. Qed niekol tifrieħa għax meta mmur diving nħobb noqgħod ħafifa. Imbagħad niekol ħafna wara għax jaqbdek ħafna ġuħ. taħt din il-baga safra eh, ftit il-barra mid-daħla għal Brulagun hawn ir-rek Peter Tiwan, patrol boat. illi ġiet mgħarrqa fl-2009. Waħda mill-affarijiet importanti li dejjem sa nsemmu aħna hi biex l-impatt tal-uman dejjem ikun mill-inqas. Ġifieri waħda mill-affarijiet li qegħdin nagħmlu qabel ma ninżlu fuq ir-rekk hi li qegħdin norbtu minflok nitfgħu l-ankra ħalli ma niddisturbawx kemm jista' jkun il-qiegħ u l-alka u dak kollu li jkun qiegħed fil-qiegħ il-baħar li qed

Meta tilmaħ dik l-ewwel viżjoni ta' rekk taħt il-baħar, mingħajr ma trid qalbek tieqaf għal sekonda. Hemm sens ta' misteru Imma jekk bħala karattru tkun tħobb tesplora, din l-esperjenza tgħodd għalik. Oriġinarjament din l-opra tal-baħar kienet Minesweeper tal-klassi Condor, mibnija l-Ġermanja tal-Lvant, li ġiet mibjugħa lil Malta fl-1992 mal-unifikazzjoni tal-Ġermanja. Hawnhekk ingħatat l-isem ta' Peter Tiwan u intużat mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta għal tnax-il sena. Waħda mill-operazzjonijiet li tibqa' mfakkra għaliha kienet meta fuqha ġew salvati 251 immigrant li kienu qegħdin jegħrqu f'dgħajsa ta' 20 pied. 44 mil minn Nofsinhar ta' Malta f'riħ ta' aktar minn Forza Sitta. ma' tmiem l-operat tagħha, l-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta xtrata biex tkun tista' tarraqha u sservi ta' sit ieħor illi jattira l-bwaddasa. Rek once li tagħmel ċertu żmien taħt l-ilma issir Reef artifiċjali, Reef artifiċjali jfisser li ħa jiġu l-colonizers, l-ewwel colonizers li huma l-pjanti u mbagħad l-annimali li jgħixu fuq il-pjanti, l-herbivores, dawk jattiraw il-carnivores u għandek ċiklu, a marine cycle, ta'. Min iniżżel wreck l-ewwel ħaġa jgħaddi minn martirju kbir biex inaddaf ir-rack, hemm mijiet ta' eluf biex tniżżel, mijiet ta' eluf biex tniżżel rack, eh. Jiġifieri mhux qed ngħidu mitt elf ewro, anka mitejn, anka tlett mitt elf ewro xogħol imur biex tniżżel rack waħda. Għax hemm it-tindif, trid taqla' l-magni, trid taqla' ż-żjut, trid taqla' ż-żebgħa, trid taqla' l-bibien biex, hemm ħafna xogħol. Permessi, impact assessments.

Għal ħafna dajvers barranin, l-arċipelago ta' Malta huwa l-aktar attrajenti għalihom minħabba l-ammont ta' wrecks illi għandna, fosthom relitti ta' żmien il-gwerra. U b'viżibilità li kważi dejjem tajba, aktar u aktar jagħmilha 'l fuq nett fil-lista. Però din il-popolarità għalija ġġib magħha responsabiltà. Responsabiltà biex nikkonservaw,

X'inhu xogħolna biex nikkonservaw dan illi qegħdin naraw illum li diġà għadu mhuwiex bħalma kien għoxrin sena ilu? Ara, l-ewwel ħaġa, diffiċli ħafna tikkonserva xi ħaġa jekk ma tħobbhiex. Jiġifieri l-ewwel irid ikun hemm in-namur, l-ewwel irid ikun hemm l-imħabba. Permezz ta' dan l-isport, scuba diving, ikollok relazzjoni mal-baħar b'tali mod li ġo fik trawwem dik il dik ix-xewqa li tikkonserva mhux għal għada biss, għal futur estrem, għaxra, għoxrin, tletin, ħamsin, mitt sena oħra. Dak hu mod wieħed ta' kif tgawdi kemmuna. Minbarra l-baħar ta' madwarha u l-famuża Blue Lagoon, hemm ukoll il-gżira nnifisha, li nħoss li jixirqilha ħarsien għal preservazzjoni aħjar. Minkejja li diġà saru sforzi mill-awtoritajiet u għaqdiet non-governattivi, xorta hemm spazju għal aktar fejn tidħol ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna. Għax ngħiduha kif inhi, kulħadd ikun jixtieq iħalli wirt lil uliedu. Dan hu wirt naturali. li jista' jħallilhom memorji mill-isbaħ. Hawn hu l-mod ta' kif niftakarni mmur Kemmuna, b'luzzu ħelu miċ-Ċirkewwa.

Imma min jaf x'jgħid fuqha l-abitant tagħha u l-gwida tiegħi illum Salvu ta' Kemuna. Salvu sar magħruf mad-dinja kollha minħabba żjara li kien għamillu l-vlogger internazzjonali Naz Daily. Meet Salvu! Hi, I am Salvu, I have the best home in the world. This is not his home, this is his home. It's an entire. Għal Naz, din l-istorja kienet fost l-aqwa ħames stejjer umani tiegħu. Il-vlog ta' Salvu rawh 'il fuq minn għaxar miljun persuna! And now his family is the only one living there for more than 66 years! Kif wasalna quddiem id-dar ta' Salvu sidna l-pulizija jistenna wara l-bieb. Tgħid tagħmel xi waħda minn tiegħu? Ħsibt bejni u bejn ruħi. Il-pulizija kuljum tiġi hawn. Iva, ma kux ma eżaġerat. Eħe tiġi għaw il-polizija biex għalfej biex taraw jek salvu xie kemm ġaġa ħażina. Kollox, kollox, ma kollox, jow. Għaliex tiġi l-polizija speċi fuq kemm huma. Kollox, għal-kallin għal. Għax għawassa, għawassa. Santa Marija mlassa. Tajjeb, u u l-post ta' ġifieri tiegħek inti bil-special delivery mingħand il-pulizija tiġi? Le għax minn għawdex billi postman qatt minn ilhom antik ġibu għall-pulizija. Jaf David għall-pulizija iktar hija sigurtà li jittra ta' sallek. U żgur, Qed mela, tifhem lejn? eh, mela. Meta titlaq minn għawdex. Special u tibgħat- service, proxy. Special service, Mela all right. ħanħallu.

Dak il dik il-binja li hemm fuq dak huwa tank riserva tal-ilma. All right. L-ilma l-ilma jiġi permess li jitla' mill-boreholes minn Kemuna u jiġi permess tal mill-water services għaddej pipeline jaqsam minn Malta Kemuna u Għawdex. Biex meta jkunu rridu jagħtu l-ilma minn Malta lil Għawdex jistgħu nkella minn Għawdex lil Malta. Għax jiena kont naħdem water services. Illa, ok. Qed tifhimni? Jien kien naħdem minn Water Services. U jien ħdimt, ħdimt taħt ħuda kara, il-pulizija stess, eh. li jiet il-water services tawdex. Eh, tajba, tajba. Tajba, umbat. Eh, umbat jena, jena spiċet pensjoni u mela. pensjonant u da sekku. Imma l-kem salvu u pensjonant ma jfissirx li joqgħod il-ġurnata kollha bidejh fuq zaqqu, Salvu kapaċi jivvinta, iżarma, jarma u joħloq dak li jimmaġina moħħu. Bħal dgħajsa li taħdem bir-remote u buggy li taħdem permezz tal-enerġija mix-xemx. Mela dal-playground tiegħek hu it-toy shop. Parti minnu hemm għandi garaxx ieħor. Għax jien għandi apparti Hekk, għandi dgħajsa. Dik bir-remote control u għax inti qiegħed waħdek. Nirkeb ġo fija jien, nitlaq ġo fija fuq bit-trailer, immexxi trailer bir-remote control minn ġo d-dgħajsa, ninżel fis-slipway, ninżel ġo l-ilma, nirriliżja minn mal-karru mingħajr ma minn xejn ġas push a button, toħroġ id-dgħajsa, il-karru nibgħatu jipparkja fejn irrid jien. Tifhem? Nitfieħ minn fuq id-dar ta' stess u nitlaq. U xħin niġi lura, nistart jal karru minn fuq il-bahar, jen kun għodni bid-dar ta' fuq il-bahar, il-karru jinżel għalija fi slipway, nitħol ġa fieħ, u nitlaq l-dar. U dik hemm dom biex tagħmilha dil-biċċa tax-xogħol. Dom, dom, dik dom xi ħames snin. U kellek tagħmilha minħabba ħames snin, ħames snin kollha għamilta. Naqra naqra, biċċa biċċa, qed tifhem? Għax din mhux xi ħaġa ġi kienet ippjanata għamil xi pjan ta' kollox il-moħħ mill-moħħ. Għandi bżonn nagħmel hekk, sa nagħmel, nġib dik, irrid nixtri dik, irrid nipprova dik. U niġri lil nula qabel kont mmur Malta, dak iż-żmien kollox minn Malta. Illum le, illum kieku Internet u ġib minn. U jaslulek. U l-karozzi, kif irnexxi, għax inti. Dan xtrajtu bl-internet u kollha minn China. Aw, fuel ma jkoll fis-sensa biex tixtri l-fuel inti. Trid iġibu minn Għawdex. Trid iġibu minn Għawdex. Allura inti sibt soluzzjoni oħra kif tista' tagħmel. Jien insib dik is-soluzzjoni li tkun elettriku. Għax inti elettriku d-dar dejjem għandek. Qed tifhimni? Allura għandi l-pannelli wkoll fuq il-bejt, qed tifhem għamilt il-pannelli. Allura qabadt u ġibt l-ewwel ġibt din. Imbagħad qegħdin kif ħa nagħmilha taħdem jekk ma jkien hawnx elettriku nista' naħdem. Għamiltilha solar panel saruha fuq. Tifhem? Allora nħallija barra u tiċċarġja bis-solar panel. Daqshekk għax xemx ma għall-grazet allaw. Xemx ma għandix problema, xi darba xi ġurnata mbagħad dik il-ġurnata qotri qed tistenna jagħmel jagħmel il tagħmel ix-xemx biex titlaq.

Qed ngħidu kelma aħna għax issa hu wara ħalli ninsuqlu din il-golf cart. Issa jien ħa ntellgħu fuq l-ajruplan, hux vera Salv? Tajjeb, tajjeb. Għax Salvu jħobb itir. Tajjeb, tajjeb. U inti eh, dejjem xtaqt u xtaqt isek titalmu la jukla. Minn dejjem, minn dejjem kont li li għaltavija għandi kien naqra nibqa' li naqra noqgħod naqra lura għaliex mhux daqshekk nħoss nisejb. Mm. Imma. Qed tifhem mhux eh, bħall-art. Le, mhux bħall-art, mhux bħall-art. Le, le. U forsi Eħe, imma mbagħad forsi inti wkoll issa li għamilt u li smajna li għamilt li ħadt dil-passjoni li għandek tat-titjir. Le, eżatt. U qed ittajjar id-drones issa. Id-drones, id-drones, biss inħossni li ġrali żewġ accidents. Bihom? Ija, mm. fid-drone. L-aħħar wieħed nħoss qalbi ħirġ nimmaġinani jetem. X'ġara li? Dik li kienet tinkwitani. Mm. Ma qasbis naf, qas biss naf x'ġara. U ma ġifieri. Inqata kuntatt minn miegħi papapapam ma daqshekk u tliftu. Mhm. Daqshekk. Issa jiġifieri hemm is-serjetà tkun taf fejn qiegħed morna nfittxuh ma sibnieh, tifen qata vija waqa' l-baħar. Mm. U għandek wieħed tal-baħar ukoll? Għandi wieħed ieħor jista' jinżel il-baħar. Jinżel il-baħar. U mbagħad għandi submarines. li huma droma taħt l-ilma. ħajja waħda qalb in-nies. If you enjoyed watching my local travels around Malta, then make sure to give us a thumbs up, share and subscribe for more.